Хәерле иртә. 1550 елның 12 февралендә Иван Васильевич, Иван Грозный дип әйтик инде, аңлашылсын өчен, Казанны камап торганнан соң, аны тәки ала алмыйча, Зөя елгасына каткан боз буйлап, туеп бетеп, кире Мәскәүгә кайтып килә. Менә шул кайтып килгән вакытта елганын икенче як ярында ул ул вакытта Круглая гора дип аталган бер шундый түгәрәк тауны күреп ала. Һәм ул пунктның Казаннан нибары 30 километр гына ераклыкта урнашкан исәпкә алып, һәм инде үзенең инженерларын тыңлап, Казанны камап торыр өчен бик яхшы таяну пункты булачагын чамалый һәм анда Зөя дигән кирмән төзергә карар кыла. Җөягә бик ерак калмады анысы. Ләкин җөяү генә барып бетә торган түгел. Иван Васильевичның андый теге геройлыкларын кабатлап тормыйм. Ташлагыз камерагызны әйдә машина белән генә барыйк лучше. Булмый ул әйтеп. Зөя утрау шәһәренә сәфәр кылуны безнең кебек машинада башкарсагыз, сезгә 58 километр юл узарга кирәк булачак. Ә менә җәй көннәрендә бирегә елга юлы белән теплоходта нибары 30 километр ара узып та килергә мөмкин. Ике юлның берсен сайлый алмый торсагыз, ике тапкыр килегез. Зөяне бер генә көн эчендә күреп чыга алган кеше юк әле. Утрау территориясе тулысы белән музей тыюлык исәпләнә, шуңа күрә бирегә машинаны калдырып, кассалар аркылы керәсе. Биредә экскурсиягә заказ бирергә, Кайда ниләр барлыгын белешергә мөмкин. Әгәр дә музейларга кермичә утрауның үзен генә әйләнергә теләгегез бар икән, керү гомумән бушлай. Әмма мондагы тарихилык беркемгә дә битараф кына урам әйләнеп йөрергә ирек бирми шул. Әлбәттә, Зөя шәһәренә кайсы гына яктан килеп керсән дә, аның һәрбер почмагында монда килүче кунакларны Э, тарихи объектлар каршы ала. Э, безне дә менә бу кассалар ягына мендек. Бу Успенский монастырь. Э, аның биналары каршы ала. Алар инде ни кадәр генә кызыктырып торса да, инде Успение соборының ЮНЕСКО исемлегенә кергәнлеген без инде белеп торсак та, барыбыз да Э, тырыштык анда борылмаска, чөнки э, Зөя шәһәре буенча сәяхәтебезне аның тарихын өйрәнүдән башларга кирәк һәм Моның өчен инде иң кулай урын ул э, Зөя шәһәренең тарихы музее. Бер төрле тәртип буенча бармый хәлебез юк. Чөнки Зөядә аерым тарихи объектлар саны гына да 20 дән артып китә. Болар әле күңел ачу урыннарын һәм остаханәләрне санамыйча. Татарстан һәм Рәсәй тарихында берничә кат хәлиткеч роль уйнаган Зөя шәһәренең тарихы күпкырлы һәм күп катламлы. Музейлар шул тарихны җиткерү максатында төзелгәннәр дә инде. Шуңа күрә аларның берсендә уналтынчы гасыр кирмәне тарихы булса, икенчесендә Зөянең Өяз шәһәре чоры чагыла. Өченчесендә исә гражданнар сугышы чорындагы стратегик пункт, Зөя шәһәре һәм тимер юл станциясендә барган вакыйгалар сурәтләнә. Бу музейларның барысына ук кереп чыга алмаячакбыз, әлбәттә. Сезгә ул экспозицияләрнең бөтен эчтәлеген сөйләп чыгып, кызыгын бетерәсе килми. Максатыбыз, сезне юлга кузгалту, сезне мондагы музейларга китерү. Зөя шәһәрендәге музейларга керүнең төрле юллары бар. Әлбәттә инде, Музейның һәрберсенең үзендә үзенең кассасы бар, билетларны аннан аерым-аерым да сатып алырга була. Ләкин кергән вакытта астагы төп кассаларда мондагы булган барлык музейларга да Единый билет дигән, оптом бирелә торган билетны да алырга була. Аның бәясе нибары 550 сум. Шул 550 сумга мондагы биш музейга кереп чыгарга була. Ә инде аерым музейларга килсәк, мәсәлән, биредә Бер билет бәясе 150 сум, ә балаларга һәм студентларга 100 сум. Шуңа күрә инде единый билетны алсагыз, ул күпкә арзангарак чыгачак. Монысын инде алдан карап куегыз. Ә инде шушы музейлар буенча экскурсияләргә килсәк, экскурсовод белән бер музейны йөреп чыгу 10 кешелек группага якынча 1000 сумга төшәчәк. Утрау буенча шушы ук төркем белән, экскурсовод белән сәфәр итү мең ярым сумга төшәчәк. Бәяләр алай ук тешләми дип әйтер идем. Зөягә беренче килүегез икән, аның белән танышуны нәкъ шушы музейдан башларга кирәк. Музей ике катлы төп бинадан һәм аның янындагы өстәмә корпуслардан тора. Ул корпусларда да музей экспозицияләре урнашкан. Бу музейда Зөя тарихының барлык чоры белән дә танышып, утрауның нинди өлешләрдән торганын күзаллап, башка музейларга керү өчен әзер булып чыгасың. Төп экспозиция 1551 елда Идел буйлап буралар агызып килеп, дүрт атна эчендә ныгытылган кирмән итеп күтәрелгән шәһәргә нигез салу тарихыннан башлана. Тиз төзелүенә карамастан, ул вакытта ук Зөя, Новгород, Псков, Мәскәү кебек борынгы шәһәрләрнең кирмәннәреннән зуррак була. Шуңа да Идел буйлап сал агызганнар димим,

Әлеге проектны чынга ашыруга Иван дүртенчедән кала иң зур өлеш керткән икенче кеше инженер Иван Выродков дип әйтер идем. Барлык эшне дә төгәл исәп белән башкара ул. 16 гасырда тоташ урманнан торган тау башын чистартып шәһәргә урын әзерләү, Казан гаскәрләре төзелешкә һөҗүм ясамасыннар өчен зөягә илтүче юлларны саклап торуда аңа патша воеводлары Һәм Касыйм ханы Шаһ Али ярдәм итә. Ягъни Зөяне төзүчеләр бер үк вакытта хәрбиләр дә, балта осталары да булып торалар. Иван Выродков үзе дә нык, гәүдәле кеше булганга охшый. Чөнки аның музей экспозициясендә сакланган көбә күлмәгенә карап торуы ук авыр.
До сегодняшнего дня в историческом музее города Москвы сохранился раритет та самая байдана или кольчуга,

Но все-таки мы поражаемся, что если даже 12 килограмм 700 грамм, народ был в то время крепкий, надо было на себе все это носить, и еще не только носить, но и воевать.
Зөя германын түзү, Казан походлары хәрби яктан гына түгел, дин ягыннан да зур әһәмияткә ия чара буларак күрсәтелә. Шуңа Вырытковның көбә күлмәгендәге алкаларга язылган сүзләр матурлык өчен генә түгел. Казанны алу кяферләрне буйсындыру, оҗмах бакчасына тиң җирләргә хак дин китерү буларак күрсәтелә. Туган җиреннән еракта, сугышта йөрүче гаскәр өчен мондый идеологик алымнар авырлыкларны бераз җиңеләйтә төшә, әлбәттә. Зөя тарихының бу өлешен тасвирлаучы тагын бер әһәмиятле объект, шәһәр белән бергә Иделдән йөздереп алып киленгән Троица чиркәве.

Әмма әлеге факт рәсмиләштерелмәгән. Чөнки чиркәүнең унсигезенче-унтугызынчы гасырларда зур үзгәрешләргә дучар булганлыгы, кыяфәте нык үзгәртелгәнлеге төгәл билгеле. Бүген дә аның бүрәнәләре арасында черегәннәрен алыштырган урыннары яхшы күренә. Шулай ук чиркәүнең уникаль иконалары стиле дә аның уналтынчы гасырда төзелгәнлегенә ишарәли.

Агач кирмәннән башланып киткән Зөя шәһәренең төп үзенчәлеге дә менә шул 16 гасырдан ук сакланып калган агач эшләнмәләрдә. Бөтен яктан да су белән әйләндереп алынган. Ләмле җирдә агачы да, тиресе дә, сөяге дә, хәтта агач кайрысы да бозылмыйча безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. 2010 елдан башлап алып барылган күләмле археологик казу эшләре нәтиҗәсендә 1551 елга караган тулы бер квартал табыла. Урамнары да, йорт калдыклары да шул көенчә юеш җирдә сакланып калган. Шулай итеп, Зөянең иң зур һәм уникаль музее экспозициясен туплау башланып китә. Зөя шәһәрендәге барлык тарихи объектлар шунысы белән үзенчәлекле, алар төрлесе төрле чорга караган булырга мөмкин. 16 гасыр, 18-нче, 17-нче гасыр, 19-нчы гасыр төрле өлешендә төрле вакытны чамаларга була. Менә мәсәлән, археологик агач музееның фасады да нәкъ менә шул тематикада эшләнгән. Биредә Зөя шәһәрендә булган төрле тарихи катлаулар күрсәтелгән һәм, мәсәлән, узган гасырның 50 нче елларында Зөянең текә ярыннан караган вакытта дөрестән дә Менә шушындый уналтынчы гасырның буралары, коймалары күренеп тора торган булган яр ишелгән вакытта. Алар турында тәфсилләбрәк музей эчендә сөйләрбез. Археологик агач музее узган елның көзендә генә ачылган өр-яңа заманча музей. Ул елга вокзалы янында урнашкан һәм 9 ел элек археологлар кайда эшли башлаган булса, нәкъ шул урынга төзелгән. Ягъни әлеге музейга кергәндә сез

Археологик агач музее без күрергә күнеккән гадәти музей түгел. Монда булган барлык экспонатлар, аларның тарихы, килеп чыгышы, археологларның нинди эзләнүләр алып барганлыгы, урта гасыр балта осталарының ничек эшләгәннәре, барысы да витриналар янына урнаштырылган интерактив экраннарда тасвирлана. Экраннар рус, татар һәм инглиз телләрендә. Барысы да аңлаешлы һәм тәфсилләп күрсәтелгән. Монда су буе текстлар юк. Мәгълүмат кыска итеп, анимация, видео һәм рәсемнәр белән бирелә. Алар замана балаларына да якын, өлкән буын кешеләренә дә уңайлы итеп эшләнгән.

Өй салонның ние бар дип, аны хәзерге заманда гына әйтеп бара. Кул астында бөтен инструментларыбыз да бар. Ә менә 16 гасырда балта белән чөйдән башка, тукмактан башка әйбер булмаганда, йорт сала башласанда. Әйтик, ул вакытның иң кыйммәтле материалы тактаны алыйк. Аны эшләр өчен иң беренче Бүрәнәне урталай ярырга кирәк, чи белән. Ул урталай ярылганнан соң инде аны тагын әле такталарга бүлгәләп чыгарга кирәк. Аннан соң инде чи белән ярылган агачны үзегез күз алдына китерә аласыз. Аның җепселләре күренеп тора. Ул инде гомумән дә тактага ошамаган. Аны балта белән юынып, әле күпме вакыт тигезләргә кирәк. Такта булсын ул, менә шушылай инде ярты, ярты бүрәнәдән эшләнгән шундый келәтләр яки өй аллары булмасын. Барысы да, әлбәттә, бик күп көч таләп иткән һәм вакыт сарыф итүне сораган. Ләкин сыйфатлы эшләргә тиеш булган ул вакытта да балта осталары, әйтик, менә яшь балта осталарын шулай итеп тикшерә торган булганнар, хәзерге тел белән әйтсәк инде, аттестация уздырганнар. Менә шулай итеп, үзенең эш өлешен бетергәннән соң, балта белән шушыны юынып чыкканнан соң, гафу итегез, аны ыштанын салдырып, Арт ягы белән менә шушы эшләгән җирендә йөртеп караганнар. Ә инде эшләгән эшеңнең сыйфаты шуның кадәр генә булса, билгеле, мондагы шырпыларны бик озак чүпләргә туры киләчәк. Музейның тагын бер горурлыгы, 21 метр озынлыктагы Зөя шәһәре манзарасы. Әлеге паннода Зөянең яшәеше тасвирланган. 450 дән артык персонаж шәһәрнең төрле өлешләрендә үз эшләре буенча йөгерешә. Монда шәһәрнең һөнәрчеләре дә, руханилары да, хуҗалары да, гади халкы да күренә. Шәһәрдә тормыш кайный. Паннодагы барлык сюжетлар тарихи документлардан алынган. Шәһәрнең һәр йорты, урамы үз урынында ясалган. Тарихны гәүдәләндерүнең иң матур һәм эчтәлекле үрнәге шушы уникаль музейның йөзек кашы булып тора. Әлеге музейның бөтен кызыгы да, рәхәте дә шунда. Биредә уникаль экспонатлар пыяла артында урнашмаган. Менә бу, мәсәлән, 18 гасырда төзелгән йорт. Аны инде кул сузымы ераклыкта гына якыннан күрергә була. Э, бу, миңа калса инде, шул гадәти музейлардан туйган кешеләргә бик кызык булачак. Шулай ук инде биредә күп санлы күңел ачу чаралары да каралган. Мәсәлән, Стань свияжцем, Зөя шәһәре Менә пропискага керергә ярдәм итүче уен бу. Ул э, кем булуыңны сорый, э, исемеңне язып кала һәм хәтта әле фотографиягә төшереп, сиңа Зөя шәһәрендә участок бүлеп биреп, виртуаль рәвештә, әлбәттә, сине шунда урнаштырып та куя. Әле фотографияңны төшереп, э, чыккан вакытта әле стенага да элеп куя, матур булып, укчы яки сәүдәгәр киемендә шунда басып торасың. Витриналарның уң якта урнашканнары, алар инде күбрәк зур экспонатлар, алар йорт төзелеше булмасын, агач эшкәртү булмасын, шуларга багышланган. Ә бу яктагылары инде күбесенчә тормыш, көнкүрешкә багышланган. Биредә күпсанлы уенчыклар, кашык булмасын, пычаклар булмасын, каен тузыннан эшләнгән төрле Э, савытлар һәм шулай ук инде аучылыкка багышланган э, җәяләр, уклар, э, ядрәләр барысы да биредә күрсәтелгән. Бу экспонатларның һәрберсе турында озаклап сөйләргә мөмкин булыр иде, чөнки алар һәрберсе биредә табылган һәм алар чын мәгънәсендә уникаль, инде подлинник дип әйтәләр инде, чын экспонат булып торалар. Сүз уңаеннан, археологик агачка багышланган мондый музейлар дөньяда нибары өчәү генә. Шуларның өченчесе Зөядәге музей. Саны буенча өченче булса да, эчтәлеге һәм күтәргән катламнар зурлыгы буенча ул һичшиксез бөтен дөньяда беренче урында тора минемчә.
Нет, я еще, вот, я, конечно, не была там ни в самом Бресте, не видела этот музей ни Варса, Стокгольм, но читала, к нам приезжали на конференции, вот как раз из Берести.

Бер көн үтте, ә без сезгә нибары ике музей һәм бер чиркәү турында гына йөгереп сөйләп чыгарга өлгердек. Шуңа да җөягә җыенсагыз, маршрутыгызны алдан төзеп, экскурсоводлар белән килешеп килсәгез, кулайрак булыр. Бөтен җиргә дә өлгереп бетү мөмкин түгел. Монысын үзегез дә күреп торасыз. Әлбәттә, безнең бүгенге тапшыруыбызның максаты – Сезне музейның барлык экспозицияләре белән дә таныштырып чыгу да түгел. Ә, киресенчә, мондагы булган барлык музейлар турында бераз гына булса да сөйләп узу һәм әлеге утрауда, әлеге матур шәһәрдә күрергә мөмкин булган кунакчыл урыннарны күрсәтү. Шунысын әйтеп узам алдан ук. Бу утрауга машина белән кертмиләр. Монда җәяү йөрисе, аның территориясе ярыйсы ук зур, керә торган урыннары күп. Зөядә һәр вакытта да, җәй көне дә Кыш көне дә җил. Җәй көне ул эссе һавасы белән үзәккә үтсә, кыш көнендә, әлбәттә, менә шул салкынлыгы белән иркенләп йөрергә ирек бирми. Шуңа күрә яхшылап киенеп килегез. Термос белән чәегезне онытмагыз. Башлыкларыгызны, перчаткаларыгызны, киез итекләрегезне бер дә кулыгыздан ычкындырмагыз, дип тә әйтәсе килә. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява дигән әйбер Һич кенә дә Зөя шәһәре турында түгел. Без бүген кайтып тормабыз дип уйлыйм мин. Шушындагы берәр кунакханәдә генә тукталырбыз. Аллага шөкер, алар биредә җитәрлек.